Aquí, aquí sèm a la, a costat de la mediatèca de Bièlh, en companhiá de Mosiu Barrèr. Adishat, Mosiu. Òla, que tal? Alavetz,
a la, aquelas causas de las bigueries, aquelas causas de la Lei d'Aran o de la Lei per l'aranés o l'occitan, bon, E tot aquò es mesclat. Un pauc d'explicacion, dona-me qualques explicacion de qu'es aquò aquela causa de las viguerias per rapòrt a la Val d'Aran e qu'es aquel problèma que i a entre l'aranés, l'occitan, en fin, mo i a tot una mena d'intellectualisme sus aquela terminologia. Las duas causas son mescladas mes son diferentas.
Ben, son completament diferentas es duas, lo que passi qu'a coincidit en eth temps de era entrada en Parlament de Catalunya tà debat politic des grups parlamentaris catalans. Era lei der aranés ei ua lei que per obligacion per mandat estatutari s'a de hè, perque er aranés ei lengua cooficiau en Catalonha ath torn deth catalan e deth castelhan. Per lo tant, ua lengua non pot èster oficiau se non existís ua lei especifica d'aquera lengua. Lo que ara se va en Parlament de Catalonha ei somete a debat era lei sus era lengua. Semble que ara era discussion ei se aquera lei S'a de díder era lei sus er aranés o era lei sus er occitan parlat en Aran qu'ei er aranés. Però, tret d'aguesti dus matisi, lo important ei de que era nòsta lengua dispausigue de ua lei d'oficialitat e que per lo tant a partir d'aquiu sigue era tresau lengua oficial en Catalunya, eth català, eth castelhan e er aranés. Era auta lei ei fòrça mès complicada perque ei ua lei de division territoriau pròpia de Catalonha que a dus aspèctes. Er un ei ua descentralizacion administrativa qu'aguesta Parlament de Catalonha a potestat tà poder la tirar entà deguant e que serie era substitucion des actuals diputacions per quate vegueries. Alavetz, simplement serie substituir eth nom de diputacion per vegueria e eth de president dera diputacion per veguer major.

Quina ei era situacion dera societat aranesa? Que non compren qu'en un moment coma eth qu'estam viuent de crisi e de fòrça preocupacion, eth govèrn tripartit dera Generalitat plantegigue ua lei de division territoriau que mèrme era nòsta identitat e era nòsta capacitat d'autogovèrn. E per aquerò era societat aranesa en aguesti moments ei fòrça indignada. Era eth la famosa frasa soi pas independentista mès se m'escoton pas devendrei independentista de Paco Boya en Aran es estat recebut de quina manièra del vòstre costat? Qu'es pas exactament lo meteis costat politic. De quina manièra es estat recebut això? Ben, era eth plantejament de Paco Boya Ei dificil d'enténer en país perqué eth deputat ath Parlament de Catalunya peth Partit Socialiste. Eth Partit Socialiste ei un des tres grups politics que a portat tà deguant e qu'a aprovat aguest auantsprojècte de lei des vegueries. Alavetz, aguest doble papèr d'eth de deputat ena disciplina deth Partit Socialiste e de sindic d'Aran, pos a final lhèn que hèsque aguesti plantejaments de totalitat o ua causa o era auta. E ager i auec ua assamblèa general, un Conselh Nacionau d'Unitat d'Aran PSC, tà debàter interiorment en laguens deth partit se aguest plantejament de Paco Boya tiraue tà deuant eth trincar era relacion politica damb eth Partit Socialiste. Non siguec atau. Per lo tant, seguec ua adverténcia, però qu'aguestes adverténcies an tanta responsabilitat e tant calatge social Eth politic que se non hè segur ei fòrça complicat de hèr. Qu'era Val d'Aran auem es maximes aspiracions d'autogovèrn ei sabut de toti e toti eth defensaram. Lo que passe qu'en aguesti moments eth plantejament politic ei molt delicat e era primèra accion qu'aurie agut de hè

En Parlament de Catalunya i ua coalicion que se ditz Convergéncia i Union. Ben, eri dan tot eth supòrt a Convergéncia Democratica Aranesa en er hèt de que non siguésquem incluidi, er nòste país, Aran, non sigue incluit laguens dera vegueria der Alt Pirinèu. Deman, coincidint damb era presa en consideracion dera Lei der Aranés, nosati mos amassaram damb es diputats de Convergéncia i Union en Parlament Tà demanar-les de que votiguen en contra e que s'oposiguen ara division territorial de Catalunya des vegueries ena que a nosati mos vòlen incluir ena vegueria der Alt Pirinèu. Per lo tant, eth supòrt parlamentari l'auem. Ara lo que cau hè ei er moviment sociau deth país e tà plantar cara ad aguestes pretensions dera administracion catalana.